Qiegħdin ġewwa l-Arka Noè, park tal-annimali. Bħalissa għaddejjin bi proċess ta' ġiex tifrieħ ta' tigri li huma jisimhom Apollo u Hades. Wieħed semmejnieh Apollo u l-ieħor semmejnieh Hades għax vera mqareb, alla semmejnieh Hades kulħadd min jaf l-allat Griegi. Ħafna nies isaqsuni għaliex aħna ntuhom il-bottles U ħafna nies jgħiduli kif ma ħallejthomx m'ommhom u minn dawn l-affarijiet. Mela, one aħna nieħdu pjaċir narawhom mal-omm. Meta l-omm tabbandunhom, nagħtu ċans dawk it-tnax-il siegħa biex naraw x'se tagħmel. Fil-każ ta' Tika, it-tigra li kellna fis-sbatax ta' April tas-sena 2017 li hija tiġi dis-sena, dik abbandunata wara 26 siegħa. Allura f'dak il-proċess kien dak il-ħin tefgħa ta' ġol ilma u ma riditx iktar. Tajniha ċ-ċans, erġajna tajniha ċ-ċans, filgħaxija kellna noħduha u llum bħalma tafu Tika tinsab hawnhekk b'saħħitha ħafna, għandha ħames xhur. U mbagħad erġajna kellna boton ieħor ta' ħamsa. U mbagħad kellna 'l daw it-tnej, Apollo u Hades, fejn l-għana reġgħet abbandunathom wara t-tielet jum. L-importanti li t-tigri u kull annimal jagħmel l-ewwel ġurnata mal-omm għax hemmhekk ikun qed jieħu l-vitamini kollha li jkollu bżonn. u mbagħad inkunu nistgħu nibdew il-proċess aħna meta jabbandunawhom għax il-proċess tal-feedings jikkonsisti kull erba' sigħat. Bħalma rajtuni fil-filmat qed nagħti l-bottles l-anglu importanti li jkun ma tistax annimal iżżommu hekk jew iżżommu hekk biex tagħti l-bottle feeding trid ittih angle ta' 45 degrees titfgħu fuq hekk u mbagħad tara hu x'jkollu jrid dak il-ħin. L-ifiċċju kbir trid tqum fl-erbgħa ta' ta' filgħodu, it-tmienja ta' filgħodu, m'hemmx, la tista' toħroġ, ma tista' tagħmel xejn, dawn trid tkun eżatt magħhom, ma tistax tkun 99 point 9 percent, trid tkun 100 percent. Fil-kamra fejn intuhom il-bottles ma jidħol ħadd. Ħmistax ilu ridna l-ħalib, ma kienx hawn ħalib hawn Malta. Sa nhar it-Tnejn li għadda ġew il-kumpanija tar-Royal Canin, ġew bl-ajru u ġabulna għaxra magħhom ġol-bagalja. Urejnihom it-tigri qalulna u baqgħu impressjonati. Jiġu nies mill-Kanada, mill-Awstralja, mill-Ġermanja, miċ-Ċajna, minn kull tip ta' pajjiż qed jiġu ġo dal-post u jgħidulna kif Malta għandkom post bħal dan, din l-indafa kollha. Min jidħol fuq il-page tagħna l-Arka ta' Noè u jara r-reviews jista' jinnota kemm hu l-post huwa nadif, huwa adekwat, huwa spazjuż, l-annimali għandhom l-ispazju tagħhom, m'għandniex gaġġa tmiss ma' gaġġ'oħra, ħadna frieħ minn kull tip. Ħadna mill-pakka galli, ħadna mill-igilgħu sal-paka, s-ċriev, sa ħadna, sa ħadna ċ-ċerv iswed ukoll, ħadna mill-wolibies, jiġifieri minn kull tip ta' annimal. Issa, x'tgħidli x'għandek iktar 'il quddiem ġo moħħok? Ngħidlek li issa qed nissetiljaw u niffinixxjaw li għandna kollu biex għas-sena 2018 nagħmlu proġett kbir Ġejjin ġiex annimali spettakolari ngħidilkom minn hawnhekk, ġiex annimali li ftit hawn ġol-Ewropa bħalhom. Ħa ntikom naqħin żgħir. L-annimal li ħa nġibu huwa abjad bl-iswed. Daqshekk nista' ngħidilkom għalissa. U ngħidilkom li ġol-Ewropa ħa tkun ta' attrazzjoni kbira, jien ma ngħidx għal Malta. Kulħadd jaf li jiena ngħin ħafna tfal bi bżonnijiet speċjali. Nixtieq nappella minn hawn jekk ikollkom it-tfal bi bżonnijiet speċjali, bi special needs, ġibuhom hawnhekk, ċempluli, agħmlu kuntatt magħna fuq Facebook, l-Arka ta' Noe page. Toqogħdu tiddejqu xejn. Għiduli, għiduli ġej jiena bit-tifel, bit-tifla, b'oħti, bil-kuġina, tiġi minnkom, mhux problema. Fil-viċin ħa nagħmel special needs. Speċi n-nies day ukoll għax jingħadaw it-tfal vera qegħdin għal qalbi.